Merħba għal din is-seba' vidjolezzjoni fis-sensiela. Min minnkom segwa l-vidjolezzjonijiet l-oħra dwar il-find and replace ra kif stajna nbiddlu l-ittra C Ingliża għaċ-ċe Maltija u kif stajna nbiddlu l-a bl-apostrofu f'tarf ta' kelma għal a aċċentata permezz ta' replace all. Iżda jista' jkun hemm każijiet fejn dawn ma nkunux irridu nbiddluhom awtomatikament u minħabba f'hekk ir-replace all mhix tajba. Dan jista' jkun il-każ speċjalment jekk klijent jibgħatli dokument ittajpjat bl-ittri Ingliżi fejn suppost ikun hemm l-alfabett Malti. Għalkemm dawn nistgħu nbiddluhom billi nużaw il-find and replace u r-replace all, il-proċess mhux daqshekk awtomatiku u jkollna bżonn neżaminaw kull każ uniku qabel kull bidla li nagħmlu. Ħalli ntella' dokument biex inkunu nistgħu nimxu tul dan il-proċess pass pass. Kif nistgħu naraw, din is-silta m'għandhiex it-trimaltin. M'hemmx distinzjoni bejn akka u he jew ge u ġe, pereżempju hawnhekk iż-ze jew inkella il-he. Imma jekk nuża r-replace all fil-find and replace, il-Word mhux se jkun kapaċi jiddistingwi bejn ittra Maltija u oħra, se jkollna niggwidawh aħna f'kull każ. Impoġġu l-itr fil-bidu tad-dokument u niftħu l-Find and Replace billi nikklikkja l-buttuna Replace fit-tabella tal-Home. Nikklikkja l-buttuna More biex naċċerta ruħi li l-Match Case mhix magħżula. Dan ħalli l-Find and Replace jagħraf fejn hemm bżonn it-trażejra jew kapitali awtomatikament. Nerġa' nikklikkja l-buttuna Less ħalli nċekken it-tieqa tal-Find and Replace u nkun nista' nara d-dokument aħjar. Fil-fatt ħa nwarrabha ftit min-nofs ukoll. Bħala eżempju hawnhekk se ndaħħal il-ħ fejn hemm bżonn, imma l-proċedura hija l-istess għall-ittri l-oħrajn ukoll. Ir-replace all nista' nuża f'każ wieħed biss, fejn għandi ge u acca flimkien. M'hemm l-ebda każ fil-Malti fejn dawn iż-żewġ ittri huma flimkien. Għalhekk, kull fejn insib ge u acca, għandu jkun hemm għajn. Mela, din nistgħu nagħmluha bir-replace all. Fil-Find What nittajpja il-g u l-h jew il-g u l-h Ingliżi. Fir-Replace With nagħmel line mela g u h u nikklikkja Replace All. Sab li 25 f'dan il-każ. OK. Imma dan ma nistax nagħmlu għall-każijiet l-oħra fejn għandi l-ittri individwali u jkollna nimxu b'mod differenti. Mela, fil-kaxxa Find What, indaħħal l-H Ingliża. Fil-kaxxa Replace With, indaħħal il-H Maltija. Nikklikkja Find Next. biex il-find and replace isibli l-ewwel każ u sabuli fil-kelma daħla. Issa minn hawn se nużaw tattika differenti. Il-find and replace se joħodni fuq l-ewwel akka li jsib kif għamel. Irrid niddeċiedi jien din tridx teqpa' akka jew tridx issir ħe. Mela, jekk għandi bżonn inbiddilha, nikklikkja Replace. Noqogħdu attenti hawnhekk m'iniex qiegħed ngħid Replace All imma Replace. Mela, nikklikkjawha. Kif qed naraw, biddilli l-ittra biss u qabeż mal-ewwel għall-każ li jmiss tal-akka fid-dokument. Nibqa' sejjer hekk. Mela, Replace iħabrek. replace, dawn kollha rridu nbiddluhom. Issa, fejn iltaqa' ma' H veru, bħal f'dan il-każ li għandi hawn issa, ma rridx inbiddilha. Għalhekk nikklikkja Find Next minflok. B'dan il-mod, il-Find and Replace qabeż dak il-każ. mingħajr ma biddel l-ittra u mar fil-każ li jmiss. Dina nista' nbiddilha, mela neqpa' sejjer hekk. osservaw li l-ittra kapitali biddili li normali għaliex il-match case aħna ħallejnija mitfija. Hawnhekk irrid naqbeż, mela find next, nerġa' find next. Din titbiddel. Din ma titbiddilx. Dik ma titbiddilx. Dik titbiddel. Ma titbiddilx. Titbiddel. Ma titbiddilx. Ma titbiddilx. Lanqas. lanqas titbiddel u wasal għall-aħħar tad dokument u biddilli kollox. Xi ħadd jista' jsib dan il-metodu ftit tedjanti Hemm mod ieħor kif jista' jsir dan, forsi aktar malajr. Għall-eżempju li jmiss ħa nbiddel l-ittra J. Mela, nerġa' nibda billi fil-bidu nikklikkja Find Next wara li nagħmel naturalment l-ittri hawnhekk. Mela, fuq fil-Find What ħa nagħmel G, fir-Replace With se nagħmel J. Issa, nibda billi nikklikkja Find Next. U diġà ħadni f'post fejn irrid naqbeż hemmhekk jiena dik m'għandix inbiddilha. Malli l-Find and Replace isibli l-ewwel każ tal-ge, ma nikklikkjax il-buttuna fit-tieqa tal-Find and Replace. Minflok nuża t-tastiera. Bħalma nistgħu naraw, il-buttuni hawnhekk għandna l-ittra R sottolinjata għall-buttuna Replace u l-ittra F sottolinjata għall-buttuna Find Next. Mela, nista' ngħafas dawn it-tasti biex inħaddem l-istess funzjoni tal-buttuni. Mela, ħa nagħmluha hawnhekk. Allura jiena f'dan il-każ hawnhekk fejn għandi N, irrid naqbiżha. Mela, minflok nikklikkja l-buttuna Find Next, ngħafas it-tast tal-F. U se jkolli l-istess effett, mela qabeż din l-ittra u marli għall-ittra li jmiss. Din irrid inbiddilha, mela minflok il-buttuna Replace ħa ngħafas it-tast ta' l-R. U l-istess, neqpa' sejjer hekk bil-mod.

Naqbżuha wkoll, naqbżuha, naqbżuha, naqbżuha, naqbżuha, naqbżuha wkoll. U wasalna fl-aħħar. Mela, nikklikkja OK u għandi il-ġe u l-ge lesti wkoll. X'jiġri jekk waqt li qed nagħmel dan nieħu żball? Jekk tinduna bih mal-ewwel tista' tuża l-undo. Ħalli naraw kif waqt li naħdmu fuq l-ittra Z. Mela bħas-soltu fil-find what nittajpja z fir-replace with iz bit-tikka u għall-ewwel waħda nikklikkja find next. Mela ħadni għall-ewwel ittra hawnhekk kif naraw dik irridu nbiddluha. Mela jew nikklikkja replace jew nkella nagħfas l-R fuq it-tast kif għadna. Issa, ħadni għal-li jmiss. Issa, nagħmlu mod li hawnhekk jien din irrid inħalliha kif inhi, imma bi żball jien nikklikkja Replace u ibiddilhieli. Jekk ninduna mill-ewwel nagħmel hekk. Nikklikkja xi mkien barra mit-tieqa tal-Find and Replace u xi mkien fuq id-dokument, jiġifieri ġeneralment jiena nikklikkja fuq il-quċċata tad-dokument hawnhekk biex il-Word ibiddel il-fokus tiegħu minn fuq il-tieqa tal-Find and Replace għal fuq id-dokument. Hekk. U nikklikkja l-buttuna Undo. U din reġgħet ġabitli l-ittra kif ridtha jien oriġinali. Biex nerġa' niffoka fuq it-tieqa tal-Find and Replace, nerġa' mmur fuq Replace, hawn fuq, fuq il-buttuna Replace, u nġibha lura. Inkun ċert li il-focus tal-word issa qiegħed fuq il-find and replace billi nikklikkja xi mkien fuq it-tieqa tagħha ħalli nkun nista' nkompli. Issa minn hawnhekk nerġa' naqbeż għal find next. Sewwa u joħodni għal li jmiss u neqpa' sejjer hekk. Ftakar tagħmel dan għall-ittri kollha u anki għall-vokali aċċentati jekk hemm bżonn. Tużax il-buttuni tal-Find and Replace jew it-tastiera jiddependi skont kif issibek l-aktar komdu int. Rigward vokali aċċentati tista' tuża r-Replace All f'ħafna każijiet, iżda ftakar li fejn hemm l-a Jista' jkollok każijiet ta' a aċċentata jew a bl-apostrofu tal-għajn. Mela, f'dak il-każ ikollok taħdem biż-żewġ buttuni jew iż-żewġ tasti bħalma rajna f'din il-video lezzjoni. Fil-video lezzjoni li jmiss se naraw kif nistgħu nużaw il-Find and Replace għal skopijiet oħrajn.